واہ واہ ہے اللہ باد شاہ ہے کاگلاں دی بیڑی ہے مکوڑا ملاح ہے لوک پئے چڑھدن تے مارکا ساڈی وی صلاح ہے کیڑی سیج تے ستی پئی ہے اٹھ سراندی ڈتی پئی ہے ول وی پٹیندی پئی ہے جو سراندی چھکی پئی ہے۔

گل نال گل اے پھل نال پھل اے کاشمہ پری اے دیہاں دی چوکی ہے خالی ہو ہوا ہے اللہ وڈا بادشاہ ہے چم چم چم گھوڑا آگیا میدان سونے دا ہنا چاندی دا لغا نہ ڈو لکمے صبح نہ ڈو لکمے شام نہ ہک یار پختہ نہ سو یار خا

جیوو جی نال دشمن مرے ڈھڈ دی پیڑ نال جے اوویں نہ مرن تاں مرن ساوی ہریڑ نال۔ گالھ اے گالھ مثال اے گالھ تاں مذکور اے سنڑی میں ضرور اے سچ اے یا کوڑ اے۔ پلے رزق نہ بدھن ہرگز پکھی تے درویش جنہاں کوں تقوی رب تے انہاں کوں رزق ہمیش۔ ہک آئی مارکا بادشاہ، بادشاہ تاں اللہ پاک آپ ہے، او ہک چھوٹے جیڈے ٹوٹے زمین دا بادشاہ ہا۔ اوندا ناں فیاض سکندر پھلاں آلا بادشاہ ہا، بڑا سخی بادشاہ ہا تے پھلاں نال پیار کریندا ہا، لوگ اوکوں فیاض سکندر پھلاں آلے دے ناں نال یاد کریندے ہن۔ ہک جاڑے کچاری لائی بیٹھے ہک بڈھا لکڑ ہارا نادار آن کے فریاد کیتی اوں آکھے فیاض سکندر پھلاں آلا بادشاہ تیرے کولوں گھن آیاں ارداس اوں آکھے حکم کرو اوں آکھے سئیں میکوں نہ فلانے تیرے باغ دے وچ ہک امب دا بوٹا کھڑا ہے او میکوں ڈیو چا تے میں اوندا کوئی سمان بنڑا کے بزار اچ وچیساں میڈے بالاں دا کوئی گزر بسر تھی پوسی۔ فیاض سکندر پھلاں دے بادشاہ نے اوکوں او امب آلا بوٹا دان کر ڈتا۔

دیں ارداس نہ سنڑی ایں ڈوجھا ٹکا مارا طوطا ایندال مخاطب تھیا بھلا وقت آ اوں الے ہر شے الویندی ہئی اوں آکھے میاں بندہ خدا دا میڈا گھر اے ایندے وچ میڈے نکے نکے بچے ہن تے لہذا میڈا گھر نہ کپ اوں آکھیا اے تیڈا تے میڈا مسئلہ ہکو اے جے میں درخت نہ کپیندا تاں میڈے بال بکھ مردن جے میں درخت کپینداں تاں تیڈے بال بے گھر تھیندن تے لیکن میں درخت کپنڑاں ضرور اے جو میں بہوں زیادہ مجبور آں تو تے آکھیا اے ہک آکھے ڈوجھا منے اوں آکھیا کیا آدھیں اوں آکھیا میکوں گھدی ونج بزار میکوں چا ویچ تے اے امب دا بوٹا نہ کر۔ اواں کہ واہ اے واہ کہ کھمباں دی مٹھ توں کیا ایں تے تیڈا کیا مل لگسی اواں کہ گال سن میں عام طوطا ناں میکوں گھن ونج بازار اتھاں ونج کے توں اعلان کر کے جیڑھا میڈا طوطا ہے اے آپنڑا مل آپ کریندے۔ ول توں ڈیکھیں کہ میں اپنا مل کیا کرینداں اور میڈی قیمت کتنی لگدی اے۔ خیر سئیں ایں بڈھڑے نے اوندی گالھ من گھدی پنجرے دے وچ پایا طوطے کوں گھن آیا مارکا بزار آکھے جی طوطا وکاؤ طوطا وکاؤ بہوں سارے گاہک لگے طوطے دے۔ لیکن فیاض سکندر پھلاں آلا بادشاہ وی اتھائیں بازار اچ گزردا پیا ہا۔ ایندی طوطے تے دگاہ پئے گئی۔ ایں پچھا، اوئے فقیرا، بڑھڑا، طوطا وکاؤ اے؟ اوں آکھیسی، وکاؤ اے بادشاہ۔ کیا قیمت اے ایندی؟ اوں آکھے، طوطا قیمت آپنڑی آپ کریسی۔ اوں آکھے، کریں طوطئیں قیمت آپنڑی آپ کیتی؟ اوں آکھے، بادشاہ سلامت اے عام طوطا نئیں۔ خیر دی بادشاہ پچھا ہاں بھئی میاں طوطا تیڈی قیمت؟ طوطے آکھا کہ میڈی قیمت ہے ڈو ہزار روپیہ۔ تاں اوں ویلے بادشاہ فیاض سلطان فیاض سکندر پھلاں آلے بادشاہ ڈو ہزار روپیہ ڈتا ایں طوطا گھدا اوکوں محل اچ گھن آیا مارکا ایندی جیڑھی زال ہئی نا او بڑی کڑک اور بڑی تلخ مزاج ہئی فیاض سکندر دی اوندے نال کونہی بنڑدی۔ ایہ علیحدہ محل اچ رہندا ہا۔ طوطا ایندا رات دا ساتھی بݨ ڳیا۔ ݙینھ کوں ایہ پھلاں نال کھیݙے، رات کوں ایہ طوطے نال مٹھیاں مٹھیاں ڳالھیں کرے۔ مارکا وقت گزردا پیئے۔ ہک ڄاڑے فیاض سکندر پھلاں آلا بادشاہ شکار تے ٹر ڳیا۔ طوطا محل اچ رہ گیا۔ طوطے دیاں دھماں پوری ریاست اچ پئیاں ہوئیاں ہن۔ ایہ جیہڑی ایندی ذال ہئی نا ایں نوکرانیاں کوں آکھے کہ بادشاہ آلا طوطا چاؤ۔ مارکا طوطا چویچ آیا۔ ایں طوطے کول پچھے کہ میں جیہی سوہݨی وی کوئی ٻئی ݙٹھی وی؟ طوطے آکھے کوئ نہ تیݙے جیہی سوہݨی کوئی کونہی۔ ایں طوطے دی وݙی خوشامد کیتی بدام، چوریاں، جیڑھی جیڑھی فرمائش اے ٻیر پٹوائیوس، چھلیاں کھوائیوس۔ روز مارکا ہکو سوال کرے، میݙے کولوں سوہݨی کوئی ٻئی ݙٹھی وی؟ ہک ݙیہاڑے طوطا بیزار تھی ڳیا۔ طوطا کؤڑیج گیا۔ طوطے آکھیا توں کیا سوہنی ایں۔ توں تاں سوہنیاں دی جتی جوڑ ای نئیں۔ تساں اوندے پیر برابر ای نئیں۔ مارکا تریم طیش اچ آ گئی۔ نوکرانی کوں سڈیس۔ اوں آکھیا ہنڑے ہنڑے ونج طوطے کوں کوہائی آ۔ قصائی کولوں ایندا قیمہ بنڑوائی آ۔ میں ایندا گوشت دا کباب بنڑا کے تل کے کھاساں تاں میڈے اندر دی گرمی مسمسی۔ نوکرانی شودی طوطا چا کے ٹر پئی کمبدی ودی اے بھئی بادشاہ میکوں قتل کروا ریسی اوندا بڑا قیمتی طوطا اے تے باد شہزادی دی گالھ نہ منیندی تاں اوہی میکوں مروا سٹیسی قصائی نے وی طوطا سنجان گھدا کے اے تاں شاہی طوطا اے اوں آپنڑا طوطا کوہ کے بادشاہ آلا طوطا بچا گھدا تے اوندا قیمہ بݨوا کے گھیندا یا ایں با شہزادی اوندا قیمہ بݨا کے کھا گئی بڑی خوش تھئی کجھ ݙینہاں بعد فیاض سکندر پھلاں آلا باد شاہ وی ول آیا آ کے طوطے دا پچھݨا کیتا نوکراں نے ݙسا کے او تاں باد شہزادی دے محل اچ اے باد شاہ آکھے فورا ونجو میݙا طوطا گھیناؤ اتھوں اطلاع ملی کے تیݙا طوطا فلاݨے قصائی کولوں کوہیچ کے تیݙی ذال نے اوندے کباب بݨا کے کھا گھدن۔ بادشاہ بڑا افسردہ تھیا اوہ کہ قصائی دی کیا جرات کہ میڈا شاہی طوطا کوہوے۔ جلدی توں پہلے قصائی کوں میڈی عدالت اچ پیش کیتا ونجے۔ قصائی چونکہ جانڑدا ہا قصائی نے طوطا چایا اوہ کہ بادشاہ سلامت ایہ تھولا شاہی طوطا ہے میں آپنڑا طوطا کوہ کے تیڈی زال کوں ڈتے تیڈا طوطا بچا گھدا ویں۔ بادشاہ وڈا خوش تھیا۔ بادشاہ طوطے کنیں حال حویلہ کیتا۔ طوطے نے پوری کہانی کر سنڑائی کہ بادشاہ ایویں ایویں رولا بنڑے اے اے گالھ اے۔ ہک ڈیہاڑے میں چڑ گیاں میں آکھے توں تاں سونہیاں دی جتی جوڑی نئیں۔ اچھا اوں آکھے ول اوں آکھے ایویں ایویں اوں میڈے نال کیتی اے۔ میں اوں کوں آکھے کہ میں اپنڑے بادشاہ کوں پرنیساں پھلاں بادشاہزادی۔ توتے کولوں پچھیا وی پھلاں با شہزادی کون ہے؟ اوں آکھیا جیویں توں پھلاں نال پیار کریندے ہیں او ہک پھل ہے اوندا ناں ہے پھلاں با شہزادی فلانے بادشاہ دی دھی اوندے کن میکوں خط لکھ ڈے میں وینداں ونج کے تیڈی ڈھک چا وینداں تیکوں تھپر ڈینداں مارکا طوطے کوں خط لکھ ݙتا، طوطا اݙ پیا۔ اوں بادشاہ دی شاہی اچ ڳیا۔ ونڄ کے خط پیش کیتا۔ باشہزادی نے خط پڑھا۔ اوں ہاں کر ݙتی۔ طوطا ݙیٹ رکھ کے مارکا ول آیا۔ وطن تے فیاض سلطان پھلاں آلے بادشاہ کوں آݨ کرنگے اوندا پیغام ݙتا۔ ڈیٹ رکھیج گئی۔ بادشاہ جن چاڑھ کے ٹر پیا۔ اتھاں پہنچا۔ شادی تھی گئی۔ فیاض سکندر پھلاں آلے بادشاہ نے اپنی رعایا کوں بھیج ڈتا اگتے بھئی تساں اپنے وطن تے ول ونجو۔ پھل چا کے راہاں تے کھڑ روے۔ جے لے میری گھوڑا پہنچے نا شاہی دے اندر پھلاں دا استقبال کرائے تاکہ باشہزادی کوں پتہ لگے کہ فیاض سکندر پھلاں آلا بادشاہ کیڈا وڈا رہیسی۔ مرگا رعایا ٹورائی قسمت تقدیر انہاں کوں رات ایک جنگل اچ پئے گئی اندھاری گھل گئی ایک جنگل اچ انہاں پناہ گھدی ایک درخت دے سائے تلے سم گئے سویرے اٹھی چھے اذان ویلے بادشاہ دیکھے تو کیا دیکھے گھوڑا کوئی ایندے خیال بی گھوڑا اتھائیں ودھو ہوسی۔ ایں گھوڑے دا پیرا چا کے مرکہ ٹر پیا۔ نال ہک ندی آئی دریا ہا۔ گھوڑا دریا ٹپ گیا۔ بادشاہ دریا ٹپ گیا۔ بادشزادی اٹھی او ئی پیاشاہ دے پیراں تے ٹردی ہوئی۔ او وی دریا ٹپ گئی۔ طوطا اٹھا۔ ٹیں ٹیں ٹیں کریندا ودئے۔ بادشاہ کوں گلیندا ودئے۔ بادشزادی کوں گلیندا ودئے۔ گھوڑے کوں گلیندا ودئے۔ بادشاہ رل گیا باشہزادی انج رل گئی گھوڑا انج رل گیا معرکہ ہن توتے دل اچ تہیا کیتا کہ زندگی اللہ ڈتی تاں انشاء اللہ تریہاں کوں گلیساں وی سہی رلیساں وی سہی ول وسیساں وی سہی۔ معرکہ اچ جیڑھی باشہزادی ہئی نہ پھلاں باشہزادی شاہی دستر خوان دوتے روٹیاں لیندی ہئی جیڑھی اپنا فیاض سکندر ہئی نہ او اتھوں دی منڈی دے وچ بوریاں ڈھویندا ہا جیلے وقت آندا ہے باشاہ تے آویندا ہے جیڑھا گھوڑا ہا او ہک کوچوان دے ٹانگے تے جتا ودا ہا ہک جاڑے توتا ڈیدا ہے تے کیا ڈیدا ہے گھوڑا جیڑھا ہے نہ ٹانگے دے وچ بیندا پئے گھوڑے کوں سنجاݨ ویندا ہے ونڄ کے درخت تے ٻہہ رہندے، کوچوان اپݨا گھوڑا ودھیندے، گھوڑے دے کن اچ ونڄ کے پیغام ݙیندے کہ گھبرا نئیں، توں لبھ پیئیں، انشاء اللہ فیاض سکندر کوں وی گھلیساں، پھلاں باش آزادی کوں گھلیساں، ولا وطن تے چلسوں۔ ہک ݙیہاڑے آوے، ݙیکھے تاں کیا ݙیکھے، ندی دا کنارہ اے، پھلاں بعد شہزادی آپݨا چنداں نہار لہا کے کپڑے دھوندی ٻیٹھی ہئی۔ طوطے نے آ کے چندݨ ہار چایا تے آپݨا دور کہیں درخت دے وچ تے رکھ آیا۔ ہݨ پھلاں بعد شہزادی کوں مارکا۔ طوطے نے گول گھدا تے اوکوں پیغام ݙتس کہ گھبرا نئیں گھوڑے ای گول گھدمی تیکوں وی گول گھدمی انشاء اللہ فیاض سکندر کوں وی گھلیساں جیڑھے ویلے او میکوں ملسی تہاکوں وت رلیساں تے وت وطن تے گھن ویساں معرکہ ہک جاڑے ویندے ݙیدھے تے کیا ݙیدھے کہ منڈی دے وچ پلے داری ودا کریندے فیاض سکندر پھلاں آلا بادشاہ۔

تیاری کریں توں گھوڑے ای گھنسوں با شہزادی کوں نال لیسوں وطن جلسوں سویرے سویر نال طوطا چندن ہار چا کے آیا فیاض سکندر کوں ڈتا فیاض سکندر پھلاں آلے بادشاہ نے چندن ہار ویچا شاہی لباس گھدا گھوڑا اوں کوچ وان کنے مل گھدا با شہزادی کوں کپڑے شاہی پوائے گھوڑے تے بیل چڑھایا ایہ ہن ٹردے آندن طوطا اتھوں اڈدا آندے مارکا پہنچ گئن اپنی نگری دے وچ۔ جیہڑے ویلے محل تے چڑھن لگی نہ باشہزادی تاں سونے دیاں تاراں آلی جتی آئی پھلاں باشہزادی دی۔ طوطے نے پھلاں باشہزادی کوں آکھئے کہ آپنے پیر دی جتی دا ہک پزار اتھائیں لہا کے رکھی ونج تے وت اتوں تے لگی ونجے۔ مارکا ونج کے شاہی محل دے شاہی بستر دے اتے محل دے یعنی سیج دے اتے ونج کے پھلاں با شہزادی بیٹھی ایڈوں اوندی پرانی ملکہ کو وی پتہ لگ گیا کہ با شہزادی نواں با شاہ پرنیچ آئے مارکا او ٹری آوے تاں جیلے محل دی ماڑی تے چڑھن لگی نا تلوں جتی پئی آئی جتی ہن چائی کھڑی اے آدھی کھڑی اے جیکوں اپنی جتی نی سنبھالی گئی او بادشاہ دی ملکہ کیویں بݨ سڳدی اے؟ اتوں معرکہ طوطا روشن دان اچ ٻیٹھا ہا۔ اوں آکھیا تیکوں آکھا نہ ہامی توں سوہݨیاں دی جتی لئے کی نئیں؟ اے حالیں اوندی توں جتی ݙٹھی اے۔ حالیں تئیں پھلاں باشزادی نئیں ݙٹھی۔ معرکہ اے اتوں اݙا۔ اے ٻئے روشندان اچ ونڄ ٻیٹھا۔ اے ڳئی ونڄ کھیں پھلاں ٻا شہزادی کوں ݙٹھا۔ جھل ٻجھ ڳئی سڑ ڳئی معرکہ بادشاہ طوطا تے پھلاں ٻا شہزادی اتھاں بہترین زندگی گزریندے پئن اساں انہاں دا گھتی ٻیٹھے قصہ معرکہ اگر کسے نے چس ݙتی اے تاں ایکوں اپݨی وال تے شیئر کر ݙیسو تاکہ زیادو زیادہ ٻال ٻلوڑے ڳڑ دے روڑے